Au començament de l'estiu, la Sant Jean. Dins l'encastre de Total Festum, lo vilatge de Cardé, festèja lo solstice d'estiu. Aquela comuna tancada de longtemps que semble pas veire passar les jours, repren una tradicion perduda.

Pas gaire de senjant que se que se fas o que com se fas jo dins lo ten, es a dir que a mi un fiòc gròs que lo gèn poiràn sautar e faire de dens a l'entour e tot aquò.

mai e mai lonten. Mai n'i a de gent aquí que son sus la plaça la que que se torna rapelar qu'i avió i de Sent Jan que lo jovent fasé entre els dins la forest pas tan luent d'aquí. Mai l'idèia es de de d'atrapar une une manèra de de de faire la Sent Jan Amb un paulu ritual, es a dire que avèm trapat las plantas de la Sent Jean, que n'i a un molon de plantas que s'i deu ramassar lo matin de la Sent Jean per faire de moquet, e tot aqueste moquet podèm los jetar dins lo fiò o los trapar a l'ostau per amenar bona fortuna, bonhur dins l'ostau e que podèsses cramar l'an que vendrà.

La deambulacion abotirà dins lo camp darrièr, darrièr nos. Es après un aperitieu e un sopar satisfasent que la populacion de Cardés se lève au son de la music du collectiu Calamé Alain e Me Pife Canto e Clamas Gautier.

Lo cèl e l'infèrn son en tu. Après une procession festiva, lo coletièu Calamé Alain partage li tèse e me lo publi. Quasi cadun podie portar la tèse e me eu, li grands coma li enfants.

dins lo mitan de l'ivèrn per sembolizar lo lunh que fasen entrar dins la nuèch. E per aquesta fèsta de la Sent Jean es pas lo lunh que que entre dins la nuèch mai es coma un grand jorn solet sen que n'i a de nuèch. Es una lunh permanenta.

Es una fèsta mai importanta perdeque es una fèsta qu'es al solstiç d'estiu e es al jorn lo mai long, la nuèch la pus corta de tota l'annada. E es una manèra de dubrir grand las pòrtas del cièl. Per trapar una annada florissa, que florisse mai, granada e tot çò que fau per que l'annada siague ben. Torcha e on repart en arrière. Èm una deambulacion festiva, musicala, li gents son anat en jusqu'au camp dins un ambient fòrça solenne, fòrça rituau, cadun a poscut gitar sa tese dins lo molon de lenha.

E lo fiò te prene. Es una manèra de ritual per se purifiar e anar vers l'annada novèla alèsa. si poria dire. E es una fèsta que, avant lo cristianisme, vertadièrament èra plaçada al primièr mes de l'annada. Per de que, amé lo cristianisme, lo primièr mes de l'annada venguère en decembre, a la fin de decembre, e ancianament èra mai dins lo printemps que tota l'annada començava. Music, cant e dança an animat lo fiò, l'ennuiri. L'ennuiri en jusca estre amusa per lo temps e me pacienci. Nombrós fuguèron li pichò qu'an sautat lo fiò, nombrós fuguèron li gents. Qu'an causa desfisar aquel element de la natura, aquel element purificator, aquel element de benediccion. Entre cresents e pagana crestiana e tradicion, lo fiò de la Sant Jan renais se chascan. E adús l'esperan un pauc de bonur. Es vengut lo temps d'adurer la lutz, d'adurer lo lume dins la nueu. Au cèu. Toti galòi a l'entorn d'aqueu fiò, l'ingèn regadavon montar au cèu li cendre que se junhavon is estèlo. Sassic, que vòs dire lo moment, lo temps e com una session. Pòs èstre Quauquarren de musicau o quauquarren coma lo ten. Òsco. Un libre, La Marcelle del Pastre. Paraula per aqueste tèrra. per exemple. Perqué, perqué vos cal lire, vos cal legir tot aquò. Parle de dels aubres, de de la tèrra, de l'aiga, de dels nivols, de del jau. de tota la natura, de la fòrça de la natura e de çò qu'es la natura e de de la manèra dont la coma la la natura parla a l'uman.